Мында аңлап бетереп булмый шул. Әнә чыгып киттеләр. Хатын кызлар чыгып киттеләр сразу стриптиз клуб дигәч.
Ул безне күрми?
Юк, ул безне сизми, аңлыйсыңмы? Менә син беләсеңме нәрсә, Ринат? Син әти булырга әзер. Беләсең, беләсең.
Рәхмәт. Балаларны аңлый башладың.
Анда Нормально.
Әйдә, әйдә, барыбыз да шулай итәбез хәзер.
Бүген безнең кунакта Ринат Галиахметов. Без аны беләбез Ничек? Беренче татар блогер, татар малай. Мгм. Татар- Нәкъ шулай, Әйе. нәкъ шулай. Шулай Мин дә ук, татар малай, кстати. шулай ук, әлбәттә, инде Рөстәм Ренат. Кәримуллин, Руслан Харисов һәм мин, Рамил Агдеев. Бу безнең проект Тәрәзәләр проекты, икенче чыгарылыш. ә, без монда нишлибез без монда ниндидер яңалыклар бер беребезгә сөйлибез алар өстеннән ниндидер комментарийлар көлеп алабыз һәм инде әлбәттә сөйлибез бер беребезгә ниндидер безнең гомердә булган булган и иң мөһиме иң баштан Рамил аны аңлата. Әйе. Бөтен кагыйдәләрне Рамил аңлата. Әйе. Егетләр, егетләр, минем шундый сорау бар, сорау да түгел инде, мөрәҗәгать бәләкәй генә. Менә Рамил иң баштан әйтте, Ринат беренче татар блогер, татар малай. Э, Ренат, мин дә татар малай, син беләсең, име? Мин дә татар малай. Мин синнән урламадым. Без телебездә татар малай. Мин, э, мин ул аккаунт... Рамир белән түгел, без сразу юк дидек үзебезне. Да, мин, э, мин синнән ул аккаунтны алмадым. Кем беренче булып ну, регистрироваться итте Инстаграмда? Син кайчан регистрация Теркәлде, теркәлде. Теркәлдең, кайчан теркәлдең син Инстаграмга? Кашан теркәлдем. Ә, именно татар малай исемеме или гомумән кашан инстаграмга теркәлдем? Әйе, татар малай исеме. Ә, ин, так, ә, инстаграмда мин 2013 елдан ә, татар малай дип мин 2016 елда март Так. аенда дип яздырдым. Ә, ләкин сез Сез татар аңлыйсызмы? малай и хәрфе белән, минеке минеке y хәрфе белән. Димәк, син беренче татар блогеры, ә мин беренче татар малай, аңлыйсыңмы?

Әйе. Һәм инде Һәм инде Русланда 6349 мин һәрберсен беләм.
Менә монда инде аңлашылды, кем чын барлык татар малай э, аккаунтын кем чын барлык блогер, ә кем чын барлык татар малай.

эшем эшем э, рөхсәт итә удален эшләргә димәк мин эшсез калмадым мин эш, эшемне эшләдем ләкин удаленно mm -hmm. күбрәк вакытны мин э, илүзәнең авылда үткәрдем э, ни өчен шунда чөнки чөнки анда интернет күбрәк тот әйбәтрәк тота юк юк юк юк чөнки минем әти әнием чирләделәр Моны инде фишер тидерергә кирәк түгел иде. Без монда кайтсак та, менә бер кайткан идек без майның башларында без бакчада гына яшәдек. Әти-әни белән күрешмәдек. Менә ниһаять бу юл кайттык, ике ай алар белән күрешмәдек. Шуңа күрә менә шундый хәлләр. Күбрәк анда авылда яттым, шул контент, авыл контенты, эшләр эшләдек, бакча эше, тегесе монсы. Ә болай эш удаленно эшләгәч, ял иттем дип әйтеп булмый.

Ә блогерның, татар блогерының авылда ике тапкыр күбрәк эше. Анда эш, бакчада да эш бар, контент та ясарга кирәк. Әйе, юк, бакчада да эш бар, бакчада эшләвең шул ук вакытта контент булып килә. Аны дөрес иттереп төшерергә кирәк. Ул контент булгач, ул контент булгач, аны тагы әйбәт иттереп эшләргә кирәк. Җитер җитмәс итеп эшләргә ярамый. Э, дөрес монда, кирәк монда инде бәрәңге матиклаганда әби карамый монда блогерның подписчиклары карый аңлыйсың монда әби телефон белән төшереп йөри артыннан ә сиңа кем әйтте соң ә сиңа кем әйтте соң руслан что подписчиклар арасында әби блогерлар юк диеп ә бар бар ә алар да алар да утырып тога ринатның ничек бәрәңге төбен игәнен карап

Мин э, әйтәм, э, Рөстәмнең этот, э, что-то бер наушнигыңа ләчек тыкканың син. Әйе, минем колак шундый теге бик сәер формада, миңа күрсәтмәскә тырышам кешегә. Ну, наушник аша күбесе беләр колакны сәер. Аның наушник, наушнигы колакка, ну, батып китә прям, бата теге. Коедан туман. Балык ширтә башлаганда теге поплавок бата бит. Ә Руслан кышкырмаган булса, Руслан кышкырмаган булса, хәзер уже чирткәнен күрер идең үзең. Кышкыра башлады да, хә күрмәячәксең уже. Качтылар.
Әйдә, Ренат, э, дәвам ит, дәвам ит. Э, тагын нишләдең син? Эш эшләдең, әлбәттә инде, авылда эш бетми, блогерство. Аннан соң, аннан соң беләсезме, хәр ир егетнең бит менә шундый эше була, өендә әмә ул менә эшләргә кирәк, менә аны эшләргә кирәк, менә моны ясарга кирәк. Менә ул бөтенчә. Әйе, әйе. Нәкъ шулай.
Мин квартира алганга ипотекага әмә хәзер 4 ел и минем балкон был хаос. 6 метрлы балкон, янда теге мин как Плюшкин, әйберләр алып керәм дә атам, алып керәм дә атам, и балкон тулды чүп белән. И менә бу самый изоляция вакытында мин балконны ясаттым, бөтен чүпне болгаваттым, бөтен полкаларны Нихаят. куйдым, бөтен нәрсәне ясадым. Әйе, ул теге э, прям как рушетмешли как гора с плеч. Бөтен эшне шундыйлар эшләде, бөтен эшне. машинаны ремонтладым, тегермәч яңа тегермәч алдым. То есть мин яңардым инде, яңардым дип әйтим. Бөтен җыелган эшләрне эшләп, эшләп бетердем. Менә ул самоизоляция у яктан менә һәр кешенең бәлки шулайдыр. Менә шуның плюсы зур. Минемчә, егетләр, минемчә, елга бер тапкыр, елга бер тапкыр, бер ике айга самоизоляция ясарга кирәк.
Вот это супер, вот это супер.
Егетләр, без теге инде вирус темасын тотынгач бу вирус темасына, әйме, барыбер бит инде аның турында без сөйләшәбез. Минем яңалык бар, кызыклы яңалык бар. Ә, Татарстанның бары бер районында гына ә, коронавирус теркәлми калды. Бер бер районында ага. гына. Беләсезме нинди? Әгерҗе.
Нишләп? Ә, ә. Шундый тавыш. Дә-дә-дә. Дә-дә-дә.
Торман? Торман. Юк.
Так. Әлки.
Әлки юк, дуслар, балык бистәсе. Балык бистәсе? Әйе, балык бистәсе. Балык бистәсендә бер бер зараженный кеше дә юк. Юк. Бер Менә көнгә дә берәй бер генә әйтәм, теркәлмәгән. берәй бер генә әйтәм, үпкәләмәсләр, шәт үпкәләмәсләр дип ышанам. Ну, әйдәгез, әйдәгез, моның турында дөрес иттереп әйтергә кирәк, җегетләр, ну, ярамый алай. Балык бистәсендә болай да бер нәрсә юк, аларга даже вирус та бирмәгәннәр, аларга и так бер нәрсә бирмиләр. Аларга болай да бер нәрсә эләкми җүнләп, аларга даже вирус та килмәгән уже, алар ничәгә белмичә утыралар.
Минемчә просто балык бистәсендә кеше әз. Гомумән, яши. Шуңа күрә анда вирус юк. Ана әйтеме ялгышлыгын, ялгышлык әйтеме нәрсә дә җегетләр, аларны атысы кеше бистәсе ди, бар балык бистәсе булгач кешеләр анда балык яши дип уйлый барлар. Миндә нинди мәгълүмат бар? Күргән нигез бит инде менә нине? Э, күптән түгел генә э, безнең күрше республика чуваш республикасының э, теге башка алдагы президенты менә аны бит инде алдылар урыныннан солдырдылар аның губернатор вазифасыннан губернатор әйе аны солдырдылар вазифасыннан бөтен булган вазифаларын дөресрәге юк тукта һәм... тукта чувашида лордлар була бит лорд лорд чувашидамы юк көтүчеләр менә шуның губернаторын шуның губернаторын эштән алып инде күпме вакыт үткәннән соң ул күптән түгел генә россия президентына каршы судка биргән иде аны ягъни теге эштән дөрес иттереп закон буенча алмаганнар дигән сүзне Менә бөтен дөнья, бөтен халык, бөтен дөнья, бөтен халык авырта, и бөтен безнең илдә пандемия бара, безнең илдә чирләүләр бара күп кенә. Ә ул менә шундый эш башкарырга булган. Э, ну, аңлап булмый. Э, Монда инде бер сүз генә уйга килә, оятсыз. Ничек инде Путинга тутка бирергә була? Юк, безнең халык, безнең Тукта э, Рамил, син нинди башсыз дидеңме или ятсыз дидеңме?
Ул бит теге губернатор ә, ә, Бармалей сыман ачкычны бүләккә бирә торган. Әйе, кытырткан, әйе. Әйе, әйе.
Аның үзенең эшләгән начарлыклары теге бардыр да, ансы тагын теге тикмәгә генә эштән маламатлар ансы да аңлашыла. Монда эш икенчедә. Менә карагыз, хәзер илдә, дөньяда пандемия бара, кем нәрсә генә уйламый, кем нәрсә генә эшләргә булдырмый. Кемдер яңа бизнес ача, кемдер яңа әйберләр төзи, кемдер яңа юллар эшли, яңа әйберләр уйлап чыгара, нидер кулланмалар. Ә кемнеңдер башына просто килгән Путинга судка биргән башыгызга киләме? Шул кеше утыра уйлап, әйдә нишләргә була? Мин бу бу пандемия вакытында нишли алам? Ну вот, шундый бер эшли алам бу. Каян килә андый бер кешенең башына дип әйтәсе килә. Бу бит кинәт белән дуслар белән балыкка җыенып чыгып китү түгел. Потому что балыкка җыйгандан да күбрәк уйлыйсың.
Мин беләсезме? Нәрсә булып э, Рөстәм Бирде нәрсә булып бетте? Нәрсә булып бетте? Юк, аның әйберен, юк, аның, э, значит, менә шушы биргән ниен, э, нәрсә дип атала? Ошаттылармы?
Заявлениесен. Ошаттылармы?
Заявлениесен, әйе, заявлениесеннән ясадылар. Причем беләсезме?
Заявлениене электрон электрон вариантта ошаттылар, электрон вариантта ошаттылар. Әйе, әйе.
планшетын ашады шейни шейни apple как раз олма бит әйдә кибер яртысы уже ашалган әйдә рамиль рамиль әйе рамиль син э, синең өчен яңалык бар минем синең өчен яңалык син андый темаларны яратасың син алар андый темаларны бик яратасың бәлки сиңа бу персонаж да бик кызык икән кызыктыр мин шулай уйлыйм тарзанны беләсез бит барыгыз да тарзан инде әлбәттә теге матур иттереп бии торган наташа королеваның ире ул беләсезме ул күптән түгел пандемия аркасында акча җитмәүгә зарланды эшләргә эше юк эше юк аңлыйсызмы Туктале, Тарзанга трусикка акча җитсә, ул җитә бит инде.
Димәк, аның, димәк, аның эшли торган, эшли торган киеме бар. Әйе, димәк, аңа акча, акча тыгырга урын бар. Ә бәлки, ә бәлки ул беләсезме? Бәлки ул маска киеп, ну, күрәнегез бардыр, менә шундый ну, блогерлар ясый иде маскадан трусиклар анда теге имчекләр буламы ул лифчиклар шулай буламы
аңа бер фермер җавап бирде бит инде тарзанга беләсезме нинди җавап нинди нинди давай сыер савырга кил ди акчасын да түлим ди менә сиңа загар ди чиста һава ди кил ди бөтенесен ясап бирәм ди шулай җавап биргән бер какой то известный предприниматель фермер Бик дөрес, бик дөрес. Бик дөрес, бик дөрес. Анда бит Загарның тагын дин китерү генә юк. Менә сиңа агачлар, менә сиңа лианы, тарзан әйдә, менә менә сиңа джунгли. Монда Әйе, әле бездә яшәсәң, без сине тагы татарзан дип йөртәчәкбез. Татарзан.
Ә иң кызыгы бит Тарзан, әгәр дә Тарзан утын яра башласа.

Ә, мин аны прямо видеода, сез аны кармадыгыз инде, 100%. Ул видеода мин прям туры итеп әйтәм. Ә, икенче минуттан башлана. Сез ну, теге текст белән чыга. Сез бөтенегез дә беләсез, мин ашарга ә, әзерләргә ә, яратам. Шуңа күрә бу ә, теге хәзер реклама булачак, карап китерсез. И мин анда рассказываю ә, такта турында сөйлим, такта. шундый таштан ясалган хә сөйләмим инде аның турында в общем карарсыз видеоны интеграциясе шул э, то есть мин товарны алдым бартер белән аның бәясе кыйбат түгел просто э, беренчедән мин аны нативно сөйләдем инде ну правда видеода туры реклама ясадым просто кешеләр үз кулы белән ясый шуңа күрә мин алар турында сөйлисе килде нәрсә такта
Әйе, токта, токта. Әйтер ни токта.
А! Ашарга. Кисә торам, кисә торам. Әйе, әйе. Могу показать, монда ул. Әйдә, әйдә, давай, давай. Күрсәт, күрсәт. реклама яса.
Дусларым, матурларым, мин бит ашарга пешерергә яратам, әйме. Менә шеф, шеф доскалар, такталары, Алар э, Уфада, Уфада егетләр ясыйлар. Э, ис ис сеңдерми менә бу такталар карагыз әле менә бу такта. Ис сеңдерми. Э, бу тактада фрукт та кисеп була, ит тә кисеп була, бер сөтеп аласың да. Ренат, бер, Ренат, сколары да егетләрдә калмый. Ау. Ренат, менә бу такталар ясый торган егетнең исеме ничек?
Ой, белмим шул. В общем, егет, егет, менә бу такталарны ясап торган егет. Егет, менә без реклама ясадык. Безгә дә генә такта бир инде, брат. Шундый хәбәр, стриптиз клуб турында. Стриптиз клуб. Әнә чыгып киттеләр. Хатын-кызлар чыгып киттеләр сразу стриптиз клуб дигәч. Менә Америкада инде, Америка бит инде безнең ятсыз ил әйме. Америкада Шайен шәһәрендә, штат Вайоминг. Шайен. Шайен, штат Вайоминг. Вайоминг районы безнеңчә стриптиз клублар эшли башладылар. Һәм инде, һәм инде стриптиз клублар ачылды, һәм анда бөтен теге бии торган кызларга маска киергә туры килде. Менә шунда, ну, күз алдыгызга китерегез, бии стриптизерша, Так, би. Би, Нормально? стрип... би стриптизерша. Аның бер киеме дә юк, а битендә маска.
Зато әнисе тонымый. Әнисе.
Ән- Әнисе.
Ә, Синең, синең, синең яңалыгың так себе, мин сәхә яңалык сөйлим. Менә минем яңалык. Менә пляжларга йөрибез бит инде хәзер, әйме? Хәзер трикини дигән нәрсә чыккан, трикини.

Сез сизәсезме, бүген Рамил э, ну, әз сөйләшә. Бик әз сөйләшә. Рамил күбрәк теге күп сөйләшә торган кеше ул. Теге темалар закидывать итә. Рамил беләсезме нигә әз сөйләшә? Чөнки аның бер элементы бүген юк. Ул күзлексез егетләр.
Ул безне күрми?
Юк, ул безне сизми, аңлыйсыңмы? Я вас не чувствую. Рамил, ник син күзлексез? Юк, менә сез э, ияләнегез миңа күз, күзлексез, чөнки мин үземнең күземә операция ясаттым. Э, минем бит, ну, күз начар күрә иде. Шуңа күрә мин вот. күзлек белән йөрдем. Менә вот. логика. Вот, Хәзер... Рамил, күрдеңме? Күрдеңме нишәдең син? Күзең начар күрә башлады, аңламый башладың, кайда нәрсәне сәкән, бардың операция ясаттың, күрдеңме? Ничек әйбәт? Менә мин тагы бер кат сорау бирәм. Менә ул Чувашия президенты нәрсәгә шунда әйберне эшләгән? Аның күзе күрми что ли? Чувашиядә глазная клиника бар, менә дигән, во, күзне лечить дип була торган, күрдеңме? Менә нишләргә кирәк. Барырга кирәк, күзне лечить кирәк. Шуның өчен күзлек киеп йөридер инде, гөләйем бөтен җирдә.
Я, я. Минус ничә исә Рамил? Минус 12. Мин ноябрьдә ясаттым.
Һәм инде хәзер э, кара күзлек белән йөрим. Ә бүген мин үземнең кара күзлегемне өйдә калдырдым, онытып, Шуңа күрә мин әзерәк моңсу утырам. Э, ну, үземнең образда түгел. Моңсу Рамил.
Үз-үзеңә ошамагансың, Рамил, шуны әйткәндә. Әйе, мин менә үзем вот үземә күзлекләр нишләтәйме? Күзлекләр нишләтә? Кешене сөйләштерә. Күзлек кеше сөйләштерә икән. Есть. Бар бит Денис Мацуев, ә безнең бүген Рамил Моңсуев.
Сез минем күңелне күтәртә, күтәртәсез тәкриргә барып.
Кемнең яңалыгы бар? Нәрсә анда карыйсыз? Ну-ка, болай уйлап чыгарыгыз яңалыкны, карамагыз. Юк, менә минем әйтәсем килә. Карагыз. Карагыз. Бу хәтле теге яңалык та түгел инде, моның турында бик күп кенә сөйләшәләр хәзер. Э, Кайчанга тикле барырга мөмкин дигән сүзгә әлегә җавапны без ишеттек ну менә теге төгәл җавапны ә, только казанның мэры гына әйтте ел ахырына хәтле маскада йөрячәкбез ди бу нинди дә булса мәгълүмат ә, менә вакыт белән бәйле нинди дә булса мәгълүмат әлеге шулай бит әйе әйе ә бүтән мәгълүмат бездә юк гомумән сез аңлыйсызмы кайчан ничек нәрсә беркем белми син теге кайда карап төзәергә тиеш то есть прицелиться кая карап нинди әйберләргә карап нәрсә эшләргә тиешсең билгеле түгел ич сез ничек уйлыйсыз
мин ничек уйлыйм мәсәлән э, шәһәр шәһәрләр аерылып тора икән менә безнең казанда безнең казанда казанда маска белән керәсең кибеткә берәр нәрсә алып китеп була монда кибеткә кергән идек

Ренат, беләсеңме нәрсә әйтте? Түбән Камада жестко. Маскалар дигәндә, мин бит тоже шәһәр читендә яшим. Безнең яныбызда Шилнә дигән э, малая, бәләкәй Шилнә дигән э, авыл бар. Мин күптән түгел малай белән магазин магазин кырыеннан барам, и бер мужик инде, бер абый, бабасы белән или, ну, әтисеме ул, бабасы булгандыр, магазиннан чыгып баралар, ну, участковый туктата инде боларны теге егетләр ник э, маскасыз кердегез тегеләй болай тот әйтә әй тик кит моннан короче нинди правилар без авылдан машинага утырырга кушалар теге ачкычын алды ну полицейский бит инде и беләсезме нәрсә ул абый нишли нишли башлады ул менә болай басты да отдай ключи
ух ты отдай ключи менә болай кычкыра башлады мен беләсезме нәрсә аңладым бәләкәй чакта, бәләкәй чакта аннан кемдер конфетын алды, ул шулай кычкырды һәм аңа конфетны кайтардылар. Ну да. Һәм аныңча полицейский аңа бирергә тиеш иде. Минем нәкъ шундый хәл булган иде, минем нәкъ шундый хәл булган иде полицейскийлар белән, только монда экскаваторщиклар иде. Экскаваторщиклар иде, әйе. Алар казыйлар. Нәкъ шулай юл кырыенда җирне, и полицейский аларга теге жилетлары юк эшләгәндә, әйберләре юк эшләгәндә туктатты, эшләреннән. Ашкычын бирми тегеләргә. Нәкъ шулай кычкыра экскаваторщик, отдал ключи! Это мой экскаватор! дип кычкыра, беләсеңме? Нәкъ шулай. Рөстәм, иң кызыгы беләсеңме нәрсәдә? Ә, син экскаваторщиклар дидең дә, минем ә, интернет ничектер глюканул, зависло, И беләсеңме, просто мин кабындым, беләсеңме, кайса, это мой экскаватор! Минем өчен синең хикәяң бик кыска. Но экскаватор дигән сүзне син иң мөһиме ишеттең. Әйе, әйе. Алар бик ошаган. Менә дүртенче мәртәбә инде әйттек. Беләсеңме, син менә бөтен мин сөйләгән әйбердән дүрт сүзне ишеттең, һәм аның дүрт сүзе дә шул бер үк сүз. Нинди сүз ул Рөстәм, нинди сүз? экскаватор мына бишенче мәртәбә әйтте
экскаватор шулай карагыз әле чыннан да мин бутала торган сүз ич ул чыннан да бер караганда авыр сүз бездә бит рус телендә экскаватор бар а бар эскалатор шулай ич ике төрле әйбер шуңа күрә аны бутыйлар берсе өскә алып менә берсе аска казый шулай бит инде шуңа күрә ул сүзләрне теге ошаш булган күрә дә аларны гел бутыйлар теге ишетергә була каядыр экскаваторның татарчасы бармы соң ул Бар, бар. Әйе, Каз- көрәгавыз. Казгыч. Көрәк. Көрәгавыз. Көрәк авыз. Көрәк авыз. Кара әле менә э, минемчә э, Ринатта бик күп яңалыклар бар Татарстан белән бәйле, чөнки ул бит инде татар блогеры буларак. Сиңа вообще яңалыклар язалармы директка?
Так, юк, яңалыклар Әләк- язмыйлар. әләкли торган кешеләр бармы?
Әле андый андый яңалыклар бар әйе. Бар бар. Э, Мә кара әле дип куя әле моны дип язучылар бар. Ну, ул беләсезме ничек? Э, Ул яңалыклар яңалык та түгел инде. Ул просто зур-зур проблема. Шул проблемаларны яктырсаң иде дип язалар инде күбрәк. Ага.
Берәр кызык, Нинди э, проблемалар? берәр кызык проблема бармы берәр? Ну, минем проблема юк. Ну, мәсәлән, ну, менә э, соңгы тапкыр миңа... Әз генә, соңгы тапкыр... Әз генә үзе
Йо, йо. Э, менә мәсәлән, соңгы тапкыр миңа яздылар, менә э, мусора сжигательный завод темасы бар бит инде. Әйе. Хәзер дә бар ул.
Казанда.
Хәзер дә бар ул, әйе. Ну, күбрәк СМИда чыккан вакытта миңа әйткәннәр, нишләп моны яктыртмыйсың, нишләп болай сөйләмисең дип. Менә шулай. Гомумән, менә нинди тема бар, гел шуны әйтәләр. Нигә син аның турында язмыйсың, нигә турында сөйләмисең дип. Минем аларга бер җавап, сезгә дә кызыктыра имин. Нинди җавап бирәм икән татар малай Ринат дип. Мин аларга җавап язам. Менә карагыз. ә, бик кызык мен әйтәм минем авылда асфальт юк ә, асфальт юк иде ике мең ике мең әле мин анда блогер да түгел идем ике мең он өченче ике мең он дүртенче ел ул мин яза башладым президентка хат аның кызык икән ул президентка хат язасың ул хат китә икән шул районга нинди проблема бар без бу мамадыш районы турында сөйләшәбез бу китә мамадыш районы мамадыш районына китә теге председательгә, председателен килә завклубка, авыл завклубына, и завклуб уже сүгә безнең, мәсәлән, безне инде, теге, безнең туганнарны. Нишләп завклуб? Нишләп?
Завклуб сүгә язган кешене. Күкәймә язган кешене. Әйе, нәк шулай. теге яза ринат менә шулай шулай менә шуннан хәбәр килде нигә шулай теге ярар инде давай бүтән ала язмайын микән ничек инде мәйтәм юлсыз калыйкмыни мин шулай бер өч дүрт тапкыр яздым бер өч дүрт елдан соң юл юлны ясадылар әйме белмим минем өчен минем өчен түгелме мин анда әле блогер түгел идем ләкин мин аны долбил долбил долбил и менә андый чакта мин әйтәм теге ну понятно что вопрос с мусоросжигательным заводом это ты как в стену долбиться, типа, языгыз правительствоға деп әйме, ул бит мәгънәсез, ә. аны аңлап була. Шуна карамастан мин ә. әйтәм, теге һәр һәр кешенең үз проблемасы булганда, ул аны будет решать. Мин минем проблема түгел ул, и мин теге, как сказать, мин мин знаю, что минем түгел ул. Мин аны мин аны булдыра алмыйм. Мин менә сезнең кебек дип әйтәм инде. Алар инде ә. мотивирует, типа, мотивирует. Алар әйтәләр, мотивирует түгел. Алар э, ничек дип булган ул сүз? Э, Кызыксындыралар. Юк, алар әйтәләр, имештер синең охватың күп, сине кеше күп карый дип. Мин әйтәм, шулай ук телевизорны карыйлар, шулай ук ютубны карыйлар. Алар милар аңа да карый. Минем әйткән сүзем ул как три гроша. Просто мин аны сказал, все, аны кеше онытты сразу, икенче көнгә онытты. Кеше миннән көтә э, развлекательные какие-то посты. Ул аны мин теге э, булса мин изначально шундый э, протест язучы блогер шундый аны кеше көтеп торыр именно менә шул теманы ә мен позитив монда шуңа күрә монда ринат эш әйтеме теге нәрсә дә булырга мөмкин сиңа мөрәҗәгать иткәндә минемчә ул просто теге син әзрәк теге менә кеше бүген әйттем кеше иртәгә онытты дип уйлау бер яктан шулай чыннан да күбесенчә Но менә онытмаска кирәк, шул кешеләр арасында бар теге сон, син әйткән сүзне менә шулай бит әле ул диеп. Бу теге синең белән генә бәйле түгел, бу күп блогерлар белән бәйле. Күп теге бүгенге көндә таныклы блогер интернетта утыручы блогерлар белән бәйле. Менә Регина Тадаренко белән нинди скандал килеп чыкты. Ул бит уйлаганы нәкъ шулай, мин әйткән сүзгә кеше игътибар итмәс диеп. Аны бик күп кеше тыңлый икән. Аның әйткән сүзенә бик күп кеше игътибар итә икән. Һәм алар теге, алар ничегрәк әйтим, алар артынан күзәтүче генә түгел, алар шикелле булырга теләүчеләр булырга мөмкин. Шуңа күрә, мәсәлән, сиңа карап бүтән блогерлар китергә мөмкин. Аһа, мин дә әйтәм. Шулайрак, мәсәлән. Ну, дөресен әйткәндә, син үзеңчә эшләвең иң дөресе. Менә үзеңчә ничек телисең, ничек аңлыйсың, шулай эшлисең. Ә беләсезме, ну, менә ну, татар малай сөйләде бит, менә э, зап клуб, э, зап клубның хоты килә дип.

һәрбер кеше без без бит инде авылда булган кешеләр һәм һәрбер кешенең бар үзенең уенда ниндидер завклуб образы әйме әйе әйе завклуб образы бар бит бар менә менә завклуб ул нинди кеше ул менә сезнең нинди завклуб иде әйдәгез тиз генә бер ике сүз Менә минем искә төшми.
Минем егетләр менә хәзер Ренат битеңне тагын да якынрак камерага алып кил әле. Менә шундый завклуб безнең иде. Как раз мужик иде. Рәис абый исеме аның. Ашкыш бирмим. Менә нәкъ шул. Нәкъ шул. Юк. Ә безнең зав клубы и библиотекарьлар, шуңа күрә конкретный зав клуб дигән кеше юк, алар библиотека э, э, эшләгәндә клуб гел ачык. Кич белән библиотекага була, алар кайтып китәр, аннары ялына-ялына аларга сорыйлар, алар кичкә килеп утыралар да, үй торалар исенә клуб бикләнгәнче. Димәк, клуб ә сезне беләсезме, нинди бер трэш булды? Эшли иде.
Кич белән. Нинди авылда нинди трэш булды? Безнең зав клуб җәй көне отпуск алды. Җәй көне отпуск алды, әйме? Җәй көне отпуск иң шәп вакытта. Собака. Э? Ага.
Әйе, шуңа да карамастан без э, күрше авылга йөри башладык. И ул җәй көне киресенчә кызыграк та булды. Җәй- э, Җәяү 5 километр күрше авылга барып, шунда Егетләр, мин аңладым. Мин аңладым. булды.
Ринатның авылдагы завклуб, аннары Чувашиядә глава булды, аннары Путинга язды. Цепочка Бөтен нәрсәне, күренеп тора. бөт- әйе, бөтен нәрсәне киресенчә эшли. Киресенчә эшли. Ә бездә завклуб шулай ук менә ну, алар бит инде вредный завклублар, ну, чыкмыйлар, ачмыйлар клубты. Безнең зак клуб Әйе. яши идем, прям клуб янында. Юк, ачмыйм ди, ачмыйм. Һәм без теге тәрәзәне алып, ну, сезнең булганы бармы анда? Безнең бар иде Әйе. шундый Алар тоже специальный, алды. Без икесе специальный белән алдык. тәрәзә, специальный тәрәзә алына торган. Без аны ала идек һәм керә идек клубка, утны яндырмыйча анда, магнитофон әз генә эшли, һәм шунда утыра идек. Шулай. Зак клуб, аннары соң килеп, э, безне стүгә иде. Значит, киттек авыл, авыл, авыл, авыл. Э, хәзер безнең берсендә авылда э, бик мощный короче сугыш булды ну прям килгәннәре күршенидән шәмәрдәннән төшкәннәре әйе бик короче мощный кемнәндер анда кайсыдыр шәмәрдән малаен короче төшкән безнең авылга и аны кыйнаганнар эшә китеп И төшләр, шәмәрдәннәр ну, эзләп йөриләр просто прям менә. Әйе, әйе, понятно. И ходит вот менә мондый теге болот авыл буйлап йөри, болот, болот, алга артка, алга артка йөри болот. Килә ява. Без авыл буйлап, без авыл буйлап вообще ләкмәдек капитально. Берничә мәртәбә, короче, юлны кистеләр тегеннән, моннан. Без ничектер пока аларны теге әйләнә-әйләнә тегеннән моннан әйләнә буздык. Безгә просто кайтып җитәргә кирәк өйгә. Без вообще ни при чем анда. Без тоже нәкъ шундый кайткан кешеләр без ни причем без кайтып барабыз өйгә берничә җирдән где то бер өч дүрт мәртәбә без арны әйләнеп уза алдык рәхәтләнеп нормально теге йөгермичә чапмыйча просто спокойно гына барып әйләнеп уздык все кердек үзебезнең урамга барабыз безнең урамнан почти өй янына төшеп җиттек безнең өй янында тора шундый прожектор прям капка төбендә практически буквально бер ике адым прожектор и шул прожектор утына керә менә шушы болыт бер кешеләр толпа безнең каршыга ук Безләр ничә мәртәбә әйләндек спокойно. Менә өйгә килеп җиткәндә генә нәкъ өй каршында просто. И без өчәү басып кайтып барабыз. Мин ике дверный берс просто шык просто туктап калды. Аңлашылмый ич. Сәгать төнге 1 монда бу кешеләр ничә йөри или 2 монда. Бу кешеләр ничә йөри. Все, безгә, идите, идите сюда, идите. Без ярай да, все, өй бит инде монда, монда бары өйдән дә ерак китеп булмый барыбер тагын нишләсәң. Якынрак килдек, карыйбыз, короче, болар арасында Безнең троюродный брат Ирек. Безнең туган. Без аның белән прям күрешкән ик кенә көндез. Ирек, о, җегетләр, сәлам тегесе бусы, без бар белән фух, пронесло диеп. Но без аннары соң ар белән чүп итек су буена. И своих Исемлекләрен ошибок. бәргәләдегез, да? Лучше, короче, лучше кыйнасыннар и да китсеннәр и. Потому что Ә, былай Мин китсәң, мин хәлләр- уйлаган, типа, без аннары Суйбуенга киттек, безнекеләрне кыйнарга. Чы? Троюродный Юк, брат. без Без учак ягып, әзерәк ашап ичеп, алар оказывается уже күптән тапканнар, алар оказывается эшлә изләп йөргәннәр компания с кем бы потусить, кем белән анда ял итергә. Алар уже эшлисе эшләр эшләп бетергәннәр, авыл буйлап просто эзләп йөргәннәр. Кем белән теге күңел ачарга була, ял итәргә була. Ә минем история кызыграк.
Ягыш вообще каршы килә. Синең ака аккаунтың да кызыграк, давай, брат. менә
менә һәрбер история шулай башлана менә рөстәм әйтте дөрес әйме килгән бер малай безнең авылга моны кыйнаганнар безнең авыл исәкләре әйе әйе без шәһәр егетләре не в курсе мин килдем авылга ял итәргә беренче көнне үк төштем матур итеп киенеп авылга клубта кызлардан башка бер кеше дә юк хәзер бер кеше дә юк бер өч малай картуни сценада имя и тишина кыш көне бу Икән, бигрәк сәер бу, әллә ничек, тыныч. Тыныч, тыныч. И бер мәле бер сәгатьтән соң тавыш. И бер 20-30 кеше клубка керәләр, дубинкалар белән алай. Мондый күзләр теге ишек керә, исерекләр бөтенесе. Дубинка белән. Һәм берсе кулын кулын суза, кулын суза берсе. Мин кулны күтәрәм. Теге э, чем ближе дубинка, ну, рука, ул бик каты сукмады инде кулны. Ай, ай, ай. Эше была рука, ул вообще сындырды кулны. Кулны суздым, кулга сукты бу хәзер. Мин чыгып барам. Тегене егетләр, кая барасың? Арттан чабалар, машиначлары югалтып, чапты мин хәзер. Арттан чабалар әйме. Анда мин, наверное, как Усейн, Усейн Болт чаптым. Чаптым, бик кызык әйбер. Чаптым мәчет янына әйме. Кердем мәчеткә. Не беләсезме, нәрсә мәчеткә? Төнлә белән.
Мәчеттән Әйе, төнлә, ну сәгать 12-дә микән, 11-дә микән төнләйме? Кыш көне бит караңгылана. Беләсезме прикол нәрсә? Бөтен теге исерек мәкрәкләр бөтенесе мәчеттә утыралар, әйбер укып, теге мәҗлестә утыралар бөтенесе. Бәйтәм, сез дә ишәп утырасыз, бәйтәм, сез анда бәйтәм кыйнарга килделәр. Менә шулай кызык хәл булды. Беләсеңме, иң кызыгы нәрсәдә, Ренат? Минем хикәя, минем историям шулай ук башлана. Без шәһәрдән кайттык, значит, сәйме? Шәһәрдән кайттык. Без шәһәрдән кайттык. Клубка керәбез, биш авыл инде ул. Күрше авылы, зуррак авыл, районный центр. Авылга керәбез. Анда менә шундый зат клуб.

Сен күрмисең моны Рамилнең ишәгәнен? Әллә мыеклар ясы инде үзенә. Юк, күзлек, күзлек. Ага.
Маркер белән күзлек ясатты. Әйе. Короче, дәвам итәм хикәямне. Кут э, янына килдек. Без безнең, короче, элек авылда шундый э, шундый правило булган иде. Э, в крысу эчергә ярамый. Эчсәң, ну бөтенсе дуслар бергә эчәләр. Безнең малай, короче, безнең Бу малай правило, бер- неписанный закон ул да. әйе әйе әйе и безнең бер малай зарплата алды беренче зарплата инде ул вообще же круто проставиться обязательно кирәк без киттек күрше авылга бер кассета баллонлап сыра алдык короче маңдайда утырдык и по пути теге менә бу су зур зур авылга кердек инде клубка че то керәбез шундый керәбез анда только кызлар только кызлар вообще бер егет тә юк бөтен М. бик сәер мен әйтәм ну мин шул якта йөргән кызым бар иде мен әйтәм Раилә мындамы дип сораган идем. Юк, ул типа зәйгә китте диделәр миңа. Мин такой, әй, ну ярый, киткән, киткән. Утырдык, а, утырдык матайга теге люлькасыз, одиночка, кабыза башлыйбыз. Матай кабынмый, короче. Ну, белмим, ник кабынмый инде, короче, белмим. Планета 4, кем белә ул? Полный отстой, гел кабынмый ул, короче. Тагын бер мәлне, короче, Матай безнең аша үтте, безгә карап, менә булай, үттеләр булар. өч кеше примерно үттеләр тегендә киттеләр короче авыл башына мин тагын бер типтем кабынды мотоцикл аллага шөкер кабынды карыйм переключалка теге скоростей отвалилась ну төшеп калды нигәдер е мое мин теге переключалканы бәреп керткән вакытта матай сүнде короче такой твою мать и без шул мәлне карыйбыз авыл башына шулай ук ут астында рөстәмнең историясында кебек ут астында тора ну где то утызлап кырыклап кеше короче аларның дубинкаларында бутылкалар теге ну буш буш шешәләр и боларга матай теге теге безне үткән матай у туктады да киттеләр алар безнең якка короче мы такие е мое матай кабынмый короче нишләргә ярар Болар безгә киләләр инде. Матайны куйдым мин, короче, болай кырыйга, юл кырыена. Мин әйтәм, егетләр берү кочыгыз, мин матайны калдырмыйм, короче. И менә теге Звездный десант мультик фильмын караганың бармы? Караганың бармы? Тараканнар теге киләләр бит и сносят просто, алып китәләр. Именно шулай просто снесли. Ну, анда бәргәләделәр инде, бутылка бәрделәр башка, короче, сикерделәр.

Мәсәлән, безнең исключениелар. Без мәсәлән, безнең авылда бар иде шундый исключение. Менә крысу ярамый, а менә кыз булса, кыз белән китсә, кыз белән ярый. Һәм инде без менә берничә малай А? Кыз белән ярый. Малай белән ярамый. Һәм без бәләкәй группа белән һәрвакыт нинди дә булса кызны алып, теге,

Мин бер елны исегездә булса, ничектер теге казахстанский вот ничектер в теме было, или безнеке булмады, безнеке кыйбат булдымы, Казахстанныкы юн булдымы инде әйме? Ә бер ящик алып килдем. Әйтәм, ике ике атнам әйтәм, кыш көне кайттым, ике атнагым әйтәм, бер ящик җитә. Бер көн эчендә фу! Беләсез мені еще, вот менә шул правило өчен, менә шул правило өчен. Аптырдым яшик, значит, бетерге тиеш, бетер, бетерге тиеш. Авылда бу хәбәрләр тиз тарала, беләсеңме? Анда Ренат сола. Бөтен авыл җыела сразу. Уху, Ренат, брат, сәлам. Син менә тыр дидең. Мин үземнең историямне искә төшердем. Ләкин ул, ул история, дуслар, гафу итегез, ул история сугышу турында түгел. Бүген бигрәк түгел бит инде. Бүген бигрәк түгел сугышу темасы. Э, без дә гел сугыштык инде, э, ләкин кызык булмады ул. Шулар э, бигрәк тә. Минем история бәләкәй чакта, менә мин белмим, берәр 5-нче, 3-нче класста булганмындыр, минем двоюродный абый шулай ук минем сыман бәләкәй киттек без әти белән ә, печәнгә печән печән инде кипкән теге ә, чүмәләгә куелган сезнең чүмәлә дип аталама ул Чүмәлә, Әйе, чүмәлә кип- чүмәлә.
әйе. Чүмәләгә Безнең куелган.
чүмәлә, безнең якларда.
Әйе. Юк, чүмәлә ул бәләкәй киптерә торган, ә булысы зурысы эскерт. Кибән. Юк, бездә чүмәлә Кибән. булды. Бездә кибән диләр.
Кибән. Кибән, искырт, кибән, өшүмәле киптирә торган бәләкәй генә көчләр. В общем, от белән киттек без моны төяргә һәм инде алып кайтырга, сәндерегә тутырырга дигәнне от белән килдек шул э, шүмәләләр янына. Һәм инде зур зурлар анда абыйлар, әтиләр моны төйләр инде Атка без йөгереп йөрибез, бәләкәй малайлар. Ул шундый эссе җәй иде, һәм инде кигәвен теге, менә атны сырып алды кигәвен, һәм ат шул кигәвеннән теге, ну, тыпыршына инде. Әйе, тик тормый, тегендә монда йөри, һәм инде арба дагы тегендә монда йөри, һәм менә печәнне төяргә бигрәк комачаулый әйме менә авыр һәм инде безгә миңа әти әйтә егетләр былай гына йөрмәгез әйдәгез от менә кигәвен төтеннән курка ди төтеннән курка әйдәгез учак ягыгыз да менә шул төтен төтен бөтен кигәвеннәрне куркыта ди оттан Ә, без инде Печәннең печәнсез кайттыгыз, кайттыгыз ахрысы. Бөтен печәнне яндырганнар. без инде без инде бәләкәй, без бит инде бәләкәй 5-нче, 3-нче класс. Без бу учакны, учакны прямо а, отның бүксәсе астында яндыра башладык. Менә шул учак. печән, печән тыгып. Һәм су үчәп, яна башлады, прям э, от яна башлады, бүксәсе аты яна башлады. Һәм, естественно, ул инде чапты ул уттан, бөтен печән төште аска, анарсың әти бездән казылык ясады үзе.
Карагыз әле. Безнең э, безнең якта бар хәл менә теге кешеләр татарчаны белмәгәч, ничек бар, шуны русча сүзне татарча теге без бит ничек сөйләшәбез татар телендә сөйләшкәндә хәзер кайбер русча сүзләрне миңа тоже кирәк дип әйтергә мөмкин. Шулай бит инде? Миңа да кирәк түгел, миңа тоже кирәк. Ой, мин тоже барам. Шулай дип әйтәбез ишли, барам, кыстырабыз. Ә бездә барые тәмам арткан кешеләр, менә тәмам инде теге татарча белмиләр, әмма теге урып, йырып сөйләшергә тырыша. Е аларда әйтеме нинди теге барые? Э, бик бөтен кешегә дә гын таныш шундый бер э, җөмлә. Шул хәтта менә шундый сүзләрдән төзелгән җөмлә әйтим ничек? Хәзер.

Әйе.
Мине пазарга калдырып утырасың. Бестыйдик син.
Бу Чаллыдагы хатын- Мин Чаллыда трамвайда һәрвакыт белән шундый хатыннарны күргән бар. Ә, Вот Әйе. так вот сөйләшеп э, сидели алар һәрвакыт. Менә бер сорау мине борчыйм. Рамил, синең бу күзең күзлегеңнән соң синчик сөртәсең син, малай. Менә мин карыйм сиңа, бу шаккатам. Нигә буядың син аны? Бәй, Ренат, ул беренче гаишникка кадәр, беренче гаишникка кадәр. Мин үземә карап утырам һәм менә нәрсәдер җитми. Әйе, нәрсәдер җитми, менә шуңа күрә әзрәк су моңсу булып китте. Хәзер күзлек ясадым дагын. Ничектер күңел дә күтәрелде. Күрдегезме, күрдегезме? Вообще чакайма. Әле бак, я әле ана килтә йөридер. Ул бит былай, былай, былай, былай. Туктагыз әле, бу миңа әйтә теге ок төскә чәчем буяп Ельцинны күрсәтеп йөргән егет.
Чәчеңне күрсәт әле. Чәчеңне күрсәт. Покажи мне свои волосы. Волосы свои покажи. Зур, зур, мин үстерәм чәчне, зур үстерәм. Нижнекамскида чәч үсә инде ул. Анда
Нормально. Әйдә, әйдә, барыбыз да шулай итәбез хәзер. Слушай, сиңа әйтәм, это же образ, э, Ренат, нормальный образ. Менә мондый җегеткә. Ә сезнең Эш.
Итләреп. Руслан, четкий? Че? Ә?

Әйме. Э, мин сезне әллә кошын беләм әйме. Сез монда бәреләсез, монда төртеләсез, моны ясыйсыз, тегене ясыйсыз. Мин сезнең бөтен башлангыч э, әйберләрегездә катнашасым килә, чөнки беләм, э, сезнең барысына килеп чыгачак. Тәрәзәдән чыгырбыз. Зур-зур вороталарга русча әйтәме дәйме? Барысына яхшы булачак. Әйе, капкаларга.

Рамиль, А? телочку Рамиль, да, да, Рамиль.
Күресу, күресу, мине калдырмагыз инде, опять теге тек курсман, күресу, шерсіз опять.
Егетләр, рәхмәт барыгызга да. Мулланы онтырга ярамый.
Очрашабыз кайчан икән беләсезме? Кайчан очрашабыз? Бүген иртәгә онытмагыз. Кайчан булмаса да, бүген иртәгә очрашабыз, яме? Рөстәм, Каримуллин, Руслан, Харисов,